Barashangwa muri kuruga ebikoona oku mpaha waamara kuhika aha rubaju rwa Itamba Hotel. Tihaine ahu batari.
Haataahuraho baine gye orashanga n'abantu nka ezi shaaha baatandikire kukumira ntungasaazi. Naakugambira. Amaka go naakatebeeka naabwa ntungasaazi. Gye. Tihakiroho muntu weena orangana, kandi tihakiroho mukazi weena oreekwatsa omushaija omuri ekyo kisiika.

Ngu bakuruka kare abataka buri omwe arikuza aha murimo gweye, ab'aha haihi na mbare okwe mpaho, ngu hariho enyikiriza etaikirizibwaga kunywa amaagwa.
Abarokore baranywera kimwe, nabakristo baratemurura bagagwaho.

Harugaho omuntu omwe omuzahambuki otakakyengirwe gye, ngu abe aija gye Shanduko ye Rwigubwa erazamu nka ba Rubata b'amani,
ab'ekitinisa, ab'emireju. Hati ngu agibe ija gye, mbwenu eri ready kuza aha bariyo. Are you serious? Eh, ngu eshanduuko egyo mpa eija Efundikiire. efundikiire Erimu n'emyenda erikwera. bagita waawu ngu ekaba erimu zaasuuka za yomato Mm. ngu mu zaasuuka za yomato munda omu empango hakaba hafunziremu omuhoro gwa mutemante Kandi kuziika omuntu atari mu shonga zirikwera nimubamu abiiha. kandi ngu akaba ataine orimumanyi

haihi n'eiramizo ery'abantu abataranywa amaagwa,
kandi hariho n'eby'okurya ebi batarakira kurya ebirimu nka baakanuzire, ebyo tibarakira kubikozeesa. Mbwenu ngu eshanduuko baagireeta baagipureesinga gye haihi n'eiramizo ry'egyo iramizo.
Amaramizo manya kugira ngu gararindwa Ruhanga, amaramizo garitura gari open,
baagiibire baaganogyesa,
ebyoma kusha shi?
Kandi owaaibire ebiikira Mariya akamubeeraho,
akaba amwine gye, kariho aho, kare kabaare sande ezo nako.
Hati abantu b'abakuruka kare baareeba eshanduuko. Mbwenu ebintu ebi bagwajwari bebuuza, Ogu ni mubaija wa muringo ki omuri ogu mwanya gw'omu mbaare bukanga ku hatarimu ababaiji b'ezi nshanduuko? Enshanduuko egi ya Rwei. Hati boona beetana.
Oramanya mukyaro ekintu nk'ekyo kyabaho, buri omwe n'ohingira arahinguuka, abantu boona n'abaramanya enyikizo zoona zaijaho aho. Ago n'amahano ahantu ahu bari eshanduuko hataine muntu ofiire. Eshanduuko egyo ni n'abantu nibagitiina n'okugitiina. Haza manya na manya oreebe ahu akagwe karenda kuragariramu gye. Rekura. Aha.
Hati baayetana, abantu boona baatiina kugiikaho. Otyo? Baatiina kugiikaho ngu hati eki muraagikorere. Erimu ka bomu? Bakame bakaba bataramanya harimu bomu, harimu omuntu, harimu ki. Yaaruga aho ekigyendererwa kyayo n'eki. Ahabw'enki eri aha aha muryango ogutaaha omu kyaki? Aha. Hati baagira ngu eki babaasa kuyambaho n'okuza kuronda abanyadiini bari ba kashushu. For example, kweta ka Baraza Kenneth akashaba. Bagishabire. Mbwenu akaagikwataho.

Ngu ekigyendererwa ky'egishanduuko turakikyeena omu iziina rya Allah. Omu iziina rya Rukira boona Omunyambabazi shuuma.
Ebyanga ebi ng'emizimu ya Sitaane n'emikura yaayo yoona. Buri omwe oku barikwija barabuurira n'amaani. Sitaane gyenda.
Hati baagira ngu mbwenu sha tomumwakira abanyadiini mubiikuure.
Hati aba barashaba bata nk'okureebana? Obwo niwe oraabanzeho?
Niwe oraagibanzaho? Obiikuura orikureeba ati oshanga harimu omutaka. Hati boona baagisiigaanira. Hati baagira ngu kwonka egi ishaara ku mwashabire, ekikuru munonga Ruhanga ku ari aha, nimubiikuura eshanduuko. nkwiine gye. Hati baagira ngu mugwerarikirira. Baagira ngu inga ngu mureka tureete abanyabitegyeki. Abeebembezi.
Eeh. Murekure pooriisi eragare mwaba mwana ba pooriisi baine nk'emikyeeno. N'aba LC.
Baashanga yaaba n'omuntu akafa yamara emyezi mwenda. Baka baamuziikire omu buryo butahikire nibamuziikuura. Pooriisi erariho aho.
Naamuziikuura gye.
Remove araba ari.

Yaaba ikumi n'etaano, manya bashangire emitwaro ikumi n'etaano.
Gari n'omuserukare shi?
Kugira ngu akaba ya- ngu waca akamwe ky'akakusha.
Ebizibiti manya biratera kuhika aha pooriisi. Naryari naryari ekizibiti tikyogyenda pooriisi yakiwa.
Omuhoro niguza kugiramu batiiya Ehe. aha rubaju nk'aha mpa egyo ni mutemani. Aha!
Hati kwonka baakasa ngu aha ekigyendererwa ky'egi nshanduko obundi.

Ako n'ekizibiti manya. Aha. Mukama w'omuhoro. Bakyapeerereza ogwo muhoro gwoba gwine puraani ki gurenda kuja kukwitsa rwagati gugambe. Wakireba? Ahabw'okuba tibakamanyire ekigyendererwa ky'ogwo muhoro.
Aha.
Hati kandi ngu pooriisi z'omu byaro tizigiraga doobi.

aha ogwo nibamweta senior ayubu Mhm. ari omu nagira tumwe bari programu Mbare siri ayo.
aha tiyagamba ahari ogwo nibamweta kansime prudence Mhm. eh, agira tumwe bari munonga mu- mukora emirimo y'amaani Aha. sentongo yasin sentongo yasin aha ori- aho ori hoona turi nitukuziga Wagamba yasini yasini wa golden school ushana akagiguza. ubwo tiine eki yamanyisa Mm. hagamiraho n'orucwamba Kenneth.

Beitu obwojo bwangye nabwo egongo ebaire yabatwara. Enjura ni nyingi.
Kora oshanga omu njura ebaire yabagyendana.
Reka egwe. Bariyo nibamirira kimwe. Kwonka Cotton yatugasaza. kumi n'etaano eshaaha yoona n'okubanza ekizibu tikyagaruka kikabuuza ezaagi. Engo baazitemureire gye.
Kwonka twabura omuntu omwe waaba okanga nka hati akateera. Kamahanga beitu oraki? Eki kamahanga niwe togamba?
Aha. Yee. Ngu bari kubaho. Aha.
Mm.

Muriyo muta? Naitwe tubayo. Aha rubaju rw'eiramizo harimu suuka za mutaare tare nk'eza Yesu.